Sen begler bilen gaty ýakyn görünýäňiz araňyzda bir zatlar barmy? Malisew. Sizä düşünýäňiz indi näme elementarn zatlar bar şo taýda. Söýgüliň bamy? Mmm slişkom liçny. Haçan toýuň ýa intek toýa irmi diýä. Neden olmasyn iki taraplaýyn karar berilýän zat bolany üçin oňam pikirini bilmeli. What? Saňa aşyk boldum ony näme ederis diýä. Özem oglanmy adyňyzama aýdýas biz söýgülisi ýada bilemok nämesi ba bolsa nähilek bolarka ony näme eders oglanlary siziň söýgüliňiz ýokmy söýgülsiziňizä ýokdur dogurdam logiçno töwbe söýgi ýada baýlyk ikisem. Çesno bolalyň. Dawayt çesno bolalyň. Hemmäňize salam mähribanlar. Mine bu gün sizden gelenler kontentiniň bu gezekki sanyny men Gülälek Gulmyradowa siziň bilen. Sizden gelen soraglar inşallah gowy jogaplaram bolar. Nesip bolsa-da gyzykly geçireliň. Poýehaly. Başlaýas manda. Türkiş iki müň ýigrimi üç diýýär. Adamlaryň nähili ýatlamagyny isleýäň sungatyňyzyň ahyrynda diýýär. Näme üçin başynda bu sorag düşdi? Näle? Ne znаю, sesi gowjady diýsinler, pomoýim maňa ýeter şol. Gowja gyzy diýsinler şo. Şir sen do. Oh, so nice and cute face. Look like tomato. Tomato mu neden? Bu arada men soňky döwür podpişiklerimiň köpüsi auditoriýam, ýagny daşary ýurtlardan bolup biler. Şoň üçin Öz dilimde jogap beräýinmi. So nice and cute face thank you so much love love love. Not tomato please. Berdimyradowna aşakdan çyzyk şe. Profil suratyňyzy üýtgetmegi düşünýäňizmi ili näme üçin şu surat diýä. Da kstati şu galoçka kesel degdä bir döwür hemme. Şony alanymyzda karoçe surat goýmaly bolanda şu surady ugradaýdym suçaýna nedense şo wagt elimde şo bardy i şony goýduk indem üýtgetip bolanok bolýanam bolsa men bilemok poka şto spasiba. Emine elli bäş elli dokuz sen begler bilen gaty ýakyn görünýäňiz araňyzda bir zatlar barmy oh my god aa ýok gowy dostluk bar ýogam däl. Gowy gatnaşýas. Gowy dostum, ýakyn dostum haça. Işden daşarym kän apşatsiýa edýäs, olam şoň bilen ýapaýyn temany. Parahat Mämmetgylyjow. Aýdymçy bolmak öz höwesiňmi ýa töweregiňdäkiler sesiň owadan diýip höweslendirdimi? A. Aýdymçy bolmak ejemiň, nu, mama diýýän, Mamamyň arzuwy, mamamyň höwesi köpräk. Koneşno, zastawiýt eden ýok. Meňem özümiňem höwesim bar, ýöne köp podderžka ejemden boldy. Häli bu güne-de ýanymda, sag bolsun, Allah razy bolsun. Kiçikäm aýdym aýdamda, zat edemde duýupdyr, şto sesi gowy zat diýip i onnoň üstümde işläp, şu günlere ýetirdi, şu derejelere. Sag bolsun. Ejemiň köpräk höwesi. Rustemowna, aýdym çykaryp beräýiň-dä diýýä. Hum, pažalysta. Neden bolmasyn? Ýöne näme barada, näme üçin, näme sebäp? Ýazyp utaçnit etseňiz gowy bolardy. Dalşe. Altynaý Ataýewa, on üç, altmyş iki. Näçinji ýyl siz diýýä. Hum, togsan bäş. Malisef. Mukam on dokuz on sekiz Gomy Gülälek hany ýene duet bamy diýä. Ba iki sanok duet pikirlenýän şu wagt. Ýöne koneşna öňünden aýtmaýyn çykanda habaryňyz bolar. Spasiba. Bon fire ýigrimi iki otuz bir Söýgüliň bamy. Naçinayca söýgülim. bolsa habaryňyz bolar. Nowruz ýigrimi sekiz on bir Salam Gülälek sesiňe saglyk Aýdaýöziň bilen fit bolarmy bolsa gowy bolardy diýä bolsa gowy bolardyda Aýdaýöziň neden olmasyn Konýoşna duet iki taraplaýyn karar berilýän zat bolany üçin oňam pikirini bilmeli wot predlagaz etse bolar konýoşna. Maksat Eýýamow. Fanlaryň bilen surata düşmekden ýüz öwrüp gördüňmi diýýär. Ýok. Hiç haçan. Şunça azap näme üçin edilýär? Naprimer, şu derejä ýetmek üçin. Şo derejä ýeteniňden soňky ädimem, kanyýeşna, diňleýjileriň saňa şeýdip surata düşmesi, saňa ilgisi, höwesi. Şoň üçin edilýär hemme zat. Hiç haçan ýüz öwürip görmedim. Begenýän şoňa-da. Meň üçin birinji ýerde meň diňleýjilerim. Who's Rana? Wiý bu meň jigim a. Dua Lipa or Ariana Grande? Ariana Grande koneşna. Oň sesi has gowy. Ýazmyrat Käbäýew özüň barada doly aýdaý diýä. Doly näme aýdaýyn? Gülälek Gulmyradowa Myradowna, aýdymçy, fransuz mekdebini gutardym, medeniýet institutyny gutardym, häzirki wagtda-da,

Thank you. Älem sesi editor. Meň bratym bilim. Siz üçin haýsy kärli adamlaň durmuşy gyzykly? Hum, gowy sorag beripdir. Bilemok biziň kärimiz. Pamoýmu iň gyzyklysam şol öýdýän. Her kime-de gyzykly, özümiz üçinem gyzykly. Aýdym, aýdym-saz, weselýe, kak by toý. Şähdiň açylýa ýene. Ýene näme? Stýuardes salam. Gowumyka diýen. Ýurt görýäler, zat edýäler diýäýmeseň. Olaňkam gyzykly maňa. Haçan men ilki giremde transport na girdim. Soň şo taýda alty aý bir semestr okadym. Soň aýdymçy diýip Medeniýet institutyna perewod etdiler. Wot. Dowamyny şo taýda gutardym. Iki aýdan kärimem, znaýçit maňa gyzyklydygy şo taýdanam bellimikä diýýän. What? Spasiba. Jumaýew official. Mekdep döwür gowumy ýada institut diýä. Mekdep döwür gowy. Meň üçinä. Gowy döwür bir hili çaga bolýaňda hemme zat rozowy oçkili zatly görýäs. Naiwny döwrümiz hakyky sadalygyň bar döwürleri bolýa dostlugyň joralygyň bar döwri. Şo döwri gowy. What karta tak. Ryzy. Toçka bäş ýüz elli bäş Gowja sen malades söz ýok ýazmana näme sorag bersemkäm diýýän saňa seredip diýä jana döneýin o siziň gowjalygyňyz spasiba. Rahymow Kuwat salam Romaşada Lebap halaçly klasdaşyňyz badymy Joraýew Maksat diýip ýok men Romaşany bilemok okamadymam bilemogam olar ýaly tanyşymam ýok. Spasiba. Melisa togsan sekiz MBa The most favorite movie iň gowy sorag men kino görmäni gaty gowy görýän obožaýu prýam Garri Potter meň fawori kinolarymyň biri obožaýu fanatkasy men polnostýu Garri Potteriň wobşem kinolaryna görüp boldum indi kitaplaryna başladym nesip edeninden. Haça arada paýlaşdym. Nireden tapyp bilýän şoň kitabyny kitabyny zat diýip maňa. Sag bolsun bir fanadym daşary ýurtdan ugratdy indi okap başlaman nesip bolsa sag bol. Sujit ýigrimi sekiz nol iki Be my heart love from India Oh India greetings from Turkmenistan love you all be my heart diýen.

Muradow nol üç nol bäş Salam siziň ilkinji ýerine ýetiren aýdymyňyz näme we näçe ýaşyňyzda ýerine ýetirdiňiz? Meni bilenler bilýändir men kiçiligimden bäri aýdym aýdýan üç ýaşymdan bäri aýdýan edil sahna çykyp başlanymda ýedi ýaşymdadym i birinji aýdan aýdymym men bir guşdy. Şondan bärem dowam edip gelýär. Professionalny iki müň on ikinjimi, iki müň on üçünji ýyllarda başladym. I şu günki günümizde-de aýdýan, Hudaýa şükür. Wot. Spasiba. Çaglyç ýetmiş ýedi nol nol. Seniň aýdymçy bolmagyňa nähili höwes döredi? Ejem fark etdi şo talandy, öňe sürdi. Şoň netijesinde boldy. Haçab, çyndan hem ejem höwes döreden ýaly maňa şu käri saýlamagyma. Wot. Nu ýaňky jogap berişim ýaly-la, mamam bilen bile. I ýene bir zat, daşary ýurt aýdymçylaryny, kliplerini kän tomaşa edýädim şo döwürler. Karoçi, Ýewrowideniýalar bolýardy, nu şu adam bar-da, şo wagt men görýärdim. Kiçiligimden şu şolary görüp zat edip, podražaýt edip. Şolaň aýdymlaryny aýdyp, belki-de şondan galan höwes häli bu güne men kawer edýän, bilenler bilýändir, daşary ýurt aýdymlaryna köpräk üns berýän. A, ýigrimi alty Jemal to ýst. Salam Gülälek. Gyz aýdymçy bilen duet gelermi diýä. Uh ty, gowy sorag. Bilemok. Şu wada çel pikirinem etmändirin daž, ýöne bolsa gyzykly bolardy hä, gowy bolardy her kime. Bilemok, belki bolar. Hemme gyz aýdymçylarymyz bilenem aram gowy hudaýa şükür hemmesinem gowy görýän hemmesine sylagym söýgim hormatym aýry aýry sag bolsunlar hemmesem şeýle maňa garşy nesip bolsa bolar predlagać etip göreris soragyn belki gowy bir zadyň üstünden baryp biler sag bol ideýaň üçin. Şükür Annageldiýew saňa aşyk boldum ony näme ederis diýýä. Özem oglanmy adyňyzama aýdýas biz. Söýgülisi ýa-da bilemok nämesi bar bolsa nähilek bolarka ony näme ederis. Kusura bakma-da şeý. Soragam bir zadyň üstünden baryp biler. Ýa-la degişýäs, gülüşýäs, koneşna, jiddi olamazsyň, serýoznyý bolup bilmez, ýagny, e, hiç kim okamaz öýdüp berendir belki. Şeýdä ýaspydam alyp. Mähri Haýytowa, sen aýdym aýdaňda näme üçin eliňi birhili edýäň? Mähri Pirgulyýewadan öwrendiňmi ýa diýýä. Mähri Pirgulyýewadan öwrenere zat. Kän. Ol-a birinji bilen. Aýdym aýdamda köplenç sesime üns berýän sypatyma ýa elime, asobinno, tim bolýa elime däl, bilemok, belki, obraza görä gidýändir-de. Ýa ne znaýu, çesno. Indi üns berip görerin-le. Seniň üçin şo neme bolsa, problema bolsa, düzederis, arkaýyn bol. Spasibo. Lily Black nol один Bagşy bolmasaň haýsy kär saýlardyň? Oh, buda gowy sorag men üçin. Ýöne kiçiligimden bäri şo aýdymyň içinde şeýdip konsertden konserde ýöremsoň, başga zatlary aýyrmaga wagtym bolmady üýtgeşik. Ýöne edil kiçikäm professionalny aýdyma başlamankam her ugurda özümi deňäp gördüm. Naprimer.

Paka. Oglanlary, siziň söýgüliňiz ýokmy? Söýgülsiziňiz-ä ýokdur, dogry däm, logiçno. Töwbe. Baýram toçka otuz alty segsen bäş, Söýgi ýa-da baýlyk, iksem. Çesno bolalyň, dawaýçy çesno bolalyň. Didar on iki, on dört, kyrk iki. Tell us three countries which you want travel with your future husband. Ohday. Bu düşi mujyň bilen gidesiň gelýän üç sany ýurt diýä. Hmmm. Gaty gowy sorag. Bu düşi mujym bilenmi ýa-da bilemok. Ýöne özümiň hakykatdan hem arzuw edip gidesim gelýän üç ýurt. Birinjisi-ä bilşiňiz ýaly Amerika. Immino New York şäherine onda-da obožaýu, meçtaju. Onuň Koreýa gidip göresim gelýä. Men BTS-iň fanatkasy bolanym üçin. Soňky döwür, birki ýyldan bäri has şolary takyp edip, birhili şolaryň ýurdy, şolaryň kulturasy maňa interesno boldy. I raz w žyzni hatýa by ýesli poweziot gidip göresim gelýä. Ýene üçünji nämekä? Araba belki gidesim gelerdi. Wot tak wot. Who's Rana meň jigim ýene çykdy. Riana or Beyonce? Tabikide Riana. Obožaýu men muň aýdymlaryny kaweram edýän, gowy görýänim şondan belli. Nurankam love you. Emine elli bäş elli dokuz hälem bad öýdýän şu seň aslyň nireli. Aşgabatda doguldym haça bu şony aýdaýyn. Aýlar altmyş iki elli bir haýsy reňki halaýaň ow. Klasik meňki bazowy reňkleri gowy görýän ak gara sery bežowy i vsё. Şo ramkada şolar ýaly geýinýän köplenjem. Şagylyç ýetmiş ýedi nol nol. Seniň ilkinji halypaň kim? Oh. Halypam ýok meň. Samawuçko özüm. Gülsoltan ýigrimi dokuz. Salam janym owadanja aýdymçymyz. Hä siziň özüňizde halamaýan häsiýetiňiz bamy we näme? Salam janym Gülsoltan o seň owadanjalygyň. Halamaýan häsiýetim kän. Birinji bilen sadalygymy halamok. Sadalykdan zyýan çeken ýok diýýärler welin zyýan çeken kän. Bilemok. Dogry häsiýet, ýöne gowy häsiýet däl. I öz üstümde işleýän, naýiwny bolmajak bolýan. Wot. Birem ynanjaňlygym halamok. Onam ulalygymça düzedip barýan. Gowy bolar inşallah. Naýiwny bolmaň. Merýem Şadurdyýewa, Sungatyňy ýa-da durmuş gurup Aýdym aýtmazlygy saýlamaly bolsa haýsysy? Men öň bir gezek ýalňyşdym şu temada. Sungaty däl-de, durmuşy saýladym. Semýany saýladym i, k sožalenýu, şol maňa gowulyk bilen gutarmady. Biri üçin, ýagny bir adam üçin öz sungatyňdan geçmek iň ýalňyş zat eken. Slişkom liçnoý. Karoç aýdaňda, Özüňi hemme zatdan öňde goýmalymyka diýen. Wot gyzlaryň iň globalny problemasy şol. Özüňi hemme zatdan öňde goýmaly, özüňi öňde tutmaly, özüňi söýmeli, wot. Tim bolýa sungatyňy, karýeraň seň ol bolsa saňa diňe plýus ol ponim. Şeýle düşünseň düşünjeli adam bolsa prinimat etmeli ony. Seň taýýar karýeraň näme üçin seni naprimer ne bilim ýany. Nämesi minus, zarar şoň, wot. Karýeraňyzy öňde tutuň hemme zatdan wot i vsё. Normalny düşünjeli adam şony kabul eder. Kabul edenok bu znaçit seň üçin dogry adam däl. Berdimyradowna ş. Haýsy dilleri bilýäňiz? Näçe sany ýurda gidip gördüňiz? Men diňe Tursiýa, Istanbula gidip gördüm. Haýsy dilleri bilýäňiz? Türkmen, türk, iňlis, rus, Bot. Şolar ýaly boldy. Çalaja-da fransuski bilen aram bar. Mekdebinde okanym üçin, ýöne edil bilýän diýip bilemok. Şonuň üçin hem goşup garyp gürläp aýlanyp ýörün. Kellämi bir bada kabul edip geçenim. Sagar Deleuziv. Do you like Indian song and India? Yes of course! I love India! Greetings from Turkmenistan. Thank you. Fe Fereşteh ýedi. Sen näme üçin awadan?

O degişdi, kanýeşna. Fleýtany gowaryp başladym. Soň olam degişdi. Modasy geçýändir-dä, bilewok. Şu wagt bu danny moment elektrogitara. I şo stilde aýdymlar geler nesip bolsa. Olam täzelik. Baýylýorym. Nuri, lýublýu. Ýetmiş, segsen iki, kyrk dokuz, togsan bäş. Toý haçan, siz begler bilen durmuş gurýaňyzmy? Toý haçan nesibeli gün bolar inşallah. Gaýrat ediň. Siz begler bilen durmuş gurýaňyzmy diýä. Begleriň habary bamka? Meň-ä habarym ýok. Tamam ýapalyň temany. Interesno. Men-ä birine şeýt sorag berip bilmezdim. Haçan toýuň? Selbiň aýdymynda bara ýaraşamyzda şonýa. Didar Muhammet diýä karýera ýa-da durmuş. Durmuş zaten durmuş. Durmuşda-da karýera gerek. Bolmasa sen hiç kim. Wsýo, iksem. Durmuşda hiç zat saýlamaly däl, hemme zady alyp gitmeli şeýdip. Nu meň pikirim. Guwanç bäş ýüz otuz iki Welaýat toýlarada gelýäňizmi gülälek näçe baha umuman esasy gyzyklanýan zadym diýä welaýat toýlara Конечно gidýäs da neden olmasyn ýöne baha ýagdaýlaryny instagramda profilde nomerim bar jaň edip arkaýyn sorap bilýäňiz toý nomerymyzdyr şo spasiba. RTM nol ýedi ýetmiş soň Titanigy Selin Diandan gowy edip aýdyp cover goýaýda diýýä Titanigy men öň aýtdym youtube sahypamda da bar instagramda da bar öýdýän. Diňläp bilersiňiz ýöne koneşno Selin Diýandan gowy aýdyp bolanok aýdymyň awtoryndan nähili gowy aýtjak ýa-da sama saboý ýasna ýöne aýtjak bolýas wot. Aýgül Jumaýewa otuz nol ýedi toýa çykanda interesno bolan waka. Bir sluçi bolly toýda aýdym aýdyp duryn i ýanyma gelýäler. Iňlis aýdymlaňdan aýdaýda gowja aýdymlaňdan diýä i iňlis aýdym aýdyp dur. Nähili düşüneýin şoňa. Belki iňlisçe bilmeýändir da näme diýeýin. Bolýa bolýa diýip ugratdy bu saman. Sowduk hudaýa şükür. Wot tak. Şolar ýalabam bolýa. Mährem wa. Öz söýgiň bilen görüşip söýýäniňe barmalymy ýada ejeň kakaň diýenine mi. Öz söýýäniňe Barmaly, ol-a şodur welin, ýöne ejeň-kakaňam razy etmeli. Bilemok, söýýän diýip, ene-ataň närazy bolsa, iň soňy bolmaýar şo bulaşyklygyň üstünden ertýär, tak şto, ikisinem sazlap bilseň has gowy. Söýmän, ejeň-kakaň diýenine barybam, Olam katta ne to hä birhili. Uje eşdilişem ne to. Wobşem bilemok ikisinem sazlamaly. Läle Rejepowa on ýedi what are you hobbies? Karoç hobbiň näme? Hobbym sport bilen zanimatsiýa etmek, görenler bilýändir şu wagt gatnaýanam. Birem cover aýtmak meň hobbym. Olam konýeşna bar meň sosial mediamda. Keýik nol nol üç Aç, owadanja, mähirlije ýüzüň ba maşallah, haçan toýuň ýa entek toýa irmi diýä. Spasibo janym ol seň owadanlygyň. Haçan toýuň entek irräk. Men entek özüm taýar hiss edemok. Ada çykyp galypba. No inşallah nesibeli gün bolar. Ok Gülälek seň sesiň super iňlişe bir aýdyma hiňlenip beräý dä diýipdir Suray. Ada çyk ýöne ada çyk. Violence. Playing and the angels crying When the stars align then I'll be there I wsyo. Galanyny sosial mediamdan diňlärsiňiz. Spasiba. Bu şeýleräk sorag-jogap boldy. Sizden gelenler kontendi ýene bir gezek ýatladýan. Gaty meň üçinem gyzykly boldy. Sizden gelen soraglar maňa interesnyý. Sizede interesni gyzykly bolandyr diýip umyt edýän. Köp sag boluň soraglaryňyz üçin, gyzyklanýanyňyz üçin. Spasibo za vnimanie. Lüblü was. Aman tanrym, ölejekdim heýjandan.